Үтүө күнүнэн! Ытык кырдьаҕастарбытын кэлэн иһэр бырааһынньыкытынан Ньурбатааҕы дьиэ кэргэҥҥэ уонна эдэр ыччакка уйулҕа киинин аатыттан эҕэрдэлиибит уонна эһиэхэ анаан кыракый сүбэлэри бэлэмнээтибит. Мин аатым Сардана Анатольевна, уйулҕа киинин социальнай педагогунан үлэлиибин. Сааһыран истэххэ өй үлэтэ бытаарар, мөлтүүр, сүрүннээн умнуган буолаҕын. Ол иһин уйулҕа үөрэхтээхтэрэ сүбэлииллэринэн күннэтэ өй үлэтин күүһүрдүөххэ наада. Ол курдук аһыыр аскыттан, бэйэҕин хайдах активнайдык туттаргыттан барыта тутулуктаах. Ол курдук өйүлэтин күүһүрдэргэ сүрүннээн кроссвордтары, анаграммалары таайыахха сөп, хаартыга оонньуохха сөп, доминоҕа, ону таһынан өй үлэтин күүһүрдэригиттэн биллэн турар шахмат, шашки, ону таһынан сиэннэргитин кытта красканан уруһуйдааҥ, Атыннык этиэххэ, хас киэһэ аайы сынньалаҥ киэһээтин оҕолоргутун, сиэннэргитин кытта атаарыҥ. Ол курдук тарбах гимнастикатын билиһиннэриэхпин баҕарабын. Бу олус интэриэһинэй дьарык буолар. Тарбах гимнастика гимнастиката болҕомтону өйүлэтин, толкуйу сайыннарар. Биллэн турар, оҕолор эрэ буолбаккалар эрэ саастаах дьоҥҥо эмиэ олус табыгастаах дьарык буолар. Чэйиҥ эрэ саҕалыаххайыҥ. Бастакытынан аан бастаан үчүгэйдик сүһүөхпүтүн ититэбит, ол курдук ытыспытын ылабыт уонна бэйэбээтигэр күүскэ хотобут. Иккис дьарыкпыт буолар тылгын чыҥыйабытыттан хаҕылыыбыт уонна бу күүскэ баттыыбыт. Бу маннык баттаан улахан тарбахпытыгар тиийэбит. Отой күүскэ туtabыт уонна эмискэ ыытан кэбиһэбит. Маннык биэстэ ыйын оҥоруохха сөп. Онтон салгыы хас биирдии тарбахпытын тыгабыт. Манна кини уһуктар. Салгыы маннык шарик наада. Шарига буоллаҕына ылан баран эргитэбит. Эргитэн баран маннык бэйэбитигэ ытыспытыгар быраҕаттыахха сөп. Маннык шарик эрэ буолбакка, боростуой маннык хардааны эмиэ маннык гыныахха сөп. Бу маннык дьарык эмиэ баар. Төһөннөн оттон харандаастыын төһө баҕар элбээтиннэриэхпитин сөп. Кыаллар буоллаҕына, Маннык манка крупатын пищевой красительынан уонна спирт көмөтүнэн маннык краскалыахха сөп, хайдах баҕара өҥ таһаарыахха сөп. Уонна маннык булкуйуохха сөп. Маннык олорон телевизор көрө олорон маннык булкуйа олоруохха сөп. Киһини моторик бу тарбах моторикатын даһайыннара, оҕоҕо даҕаны кырдьаҕас да киһиэхэ уонна киһини сынньатар. Уонна бүтэһик дьарык маннык олус боростуой дьарык баар: пистолет уонна антипистолет тутабыт. Утарыта таара буолуохтаах маннык. Уонна ыытабыт. Бу өттүбүтүн гынныбыт уонна бу. Төһөннөр түргэнник гынабыт, оччонон киһи өйүнүбэтэ күүһүрэр Түмүктээн эттэхпинэ, сиэннэргитин кытта бииргэ дьарыктанан, эһиги кинилэртэн үөрэнэргит олус элбэх, сиэннэргит эһигиттэн үөрэнэллэрэ эмиэ элбэх. Дьоллоох, доруобай, чөл олохтоох буолуҥ!